ya ndakubata ndakubata ndimi nduranzo muraini ka ndiwe infect munoita basa rokuona zvinhu zvasabhuku musingasubscribe sa munongo asabhuku wacho anitana singeni yacho sei muri kuda kuona mafirimu eh, mhandi yapamusorosoro iwe uri munhu wapamusorosoro usingasubscribe sabhuku vharazipi
is a character not a person ini i play the character but the person who plays the character is david mbayiwa who is me uh, born in masvingo uh, time yandakakura ini eh, ndichienda uh, kuchikoro kubva primary yangu zvaingoratidzawo kuti at least talent irimo mandiri because pairizwa music ndaigona kutamba vanhu vachitofarira paida kutaugwa kana kuchechi ndaigona kunoparidzawo vanhu vachitoseka vachifarira eh, maexamples ende enchipa sedzidziso from childhood because im also a catholic i go to a catholic church eh, saka ndichikura primary eh, ndorangarira kuti takatomira kumacompetitions ecoral zvekwaya zviya e, primary school grade three ndatova mukwaya ndakutoimba e, ndazova futi kumasvingo e, primary futi kokurupiri takatombo acta futi kauya kuprimary koka still remember drama ratakaita Marari nezvekuita ne eh, munhu aichengeta vana vasiri vake child abuse like it was a good play akawinawo kusvika kumadistrict akazovigwa iri kuprovince eh, kumasvingo futi kudikwindi ndakaimba futi coral ndaiva mucoral ndaiita futi zvedrama izvozvo but zvakazononyanya tava kusecondary kumasvingo christian secondary school because masvingo christian secondary school pamadrama festival iyo yaingoita number one saka would you see a lot of drama zvikuru tichikura pamasvingo christian secondary school ini handina kukwanisa kuekta ngu tiri but taiona vaiekta varipo handina kuwana mukana wekupinda mutimu yaiekta ipapo but soon after o level yedu nenyaya ndaitawo literature shona literature english literature so o level yangu zvakandibetserawo kuti stereke eh, eh, you familiarize namacharacters tawaiverenga mubhuku but time yatakakura isu manovels aishanda stereke ndo kwaiverengwa mapesetas remember pesetas mamusic boom maafrican writer series eh, vanangugi politician ndakaita madebate river between eh, ana uh, omere when i want ana animal farm a lot of books a lot of reading zvakatibetserawo futi izvozvo saka soon after o level ndopa ndakasongana nedzimwe shamwari dzangu dzomunoziva vamwe vandava navo vamwe vakaendawo kunoitawo zvimwe nokuti theatre was not as easy as it is now uh, it was not regarded as a profession ini i remember ndipedza olevel ndakatodzingigwa pamba izvi zvokuacta izvi ndichirombe havasi kuda kutsvaka mabasa maparents anga asingazvinzwisisi kuti vamwe vari kupesiwa mamwe macareers vachiinda kunoita eh, matechnical jobs baba vangu vaishanda kurusesa saka i expected me also to follow issues saka anything against that or anything not that was seen as a stubbornness or being naughty saka i was sick when i was uh, iwe toddler ndadziza kugara ndega pasingani zvakawanda it took us a long time from that because i remember taitiita mashows kufundira maschools tichipefoma pamwe chibhadharwa namabhodhoro mozouya munotsvaga mari iya kutengesa kuti mukwanise kuwana mari yekubhadhara renyu kwanise kuwana mari yechikafu was tough really tough saka we tried by then kuti tiitewo break through eh, but maekera edu it was not easy even to connect to zbc from all those years experience yedu yava yamalife shows so coming netechnology ndo patakazofunga kuti hazvinja into filming but it was amateur filming with the coming of new technology so patakakwanisa kurekodhawo film redu rokutanga rinonzi sabhuvharazipi rakabva rangoitawo mukurumbira but mainly it was because uh, pirates ndiyo yakatengesa chunhu to be honest pirates ndiyo yakatora mari pirates ndiyo yakamaketa because chinhu chakamaketeka kusvika abroad eh, chagadzigwa mustreet wo zviri substandard the, the art and the skill the story line and the issues were very crucial and realistic but uh, the shooting as you can see the quality was not all that uh, good pachakamukwanisa kumarketa international so vanhu vepirates vachingotengeserana chifamba kusvika abroad uh, nokubva chagadzira zita ezvazviri ezvomunongoona nhasi zuro ndaiva kudhamu ah, muri kudhamu oh! haa hove hove dzaizhira zvirozvo mbuya zvenharo zviya kudai chochochochocho gwabvu yabuda kudai chochochocho gwabvu yabuda
saka mune hove here nevafarasi hove ndakarova mbuya shora kuzara kuti che asi imhepo dzakasitovuya mbuya kondokokovera kudai e, kuti nditi hove rudzii hunga here kana kuti nyamasasi ndangoona kuti chochochocho ndiye ndwa nobva ndati gwabvu akuti kakakakaka hove nomunhu hove nomunhu hove nomunhu ah, ndiwandapinda mvura mbuya ndakasvedza namaharandwe ndiye bvode gotsi oh, makadona ndakapotsa paduku duku ndaitwa cost vine nenguye nambuya eh, asi haa mwari wakashanda eh, eh. ah, nei vavarasi saka makauya nadzo here hove dzacho haa ah, hove handina kwanisa kuzouya nadzo ndakabva ndichitiza mbuvu after all efo tafuma chikwata chedu ziya cultural as club tisati yava trust as it is now i remember we formed that club eh, tiri kumugamtukisa sipemucheke stadium because we used to rehes in the river bed mama mucheke muya kusina mvura ndomataiitira marehesa uzi but eh, audience started to come from mucheke ma mudzimba muya vachiuya kuzoona rehesa vachikritikawo vachinakigwa vachiinspired that avo vakuru vemalocal authorities vanzwa kuti ah, kune vanhu vari kuita basa rakanaka vachiita mari south ndositendegwa kwatakaita kushandisa muchekenyowo for our rehesals necity council masvimo city council Uh, all along our base was mucheke new hall for our rehearsals eh, vatakatanga kushandira ipapo kazhinji mwari zvaanoita ukashingirira eh, hazvisi nyore but feeling une unayo nomuono eh, if you are committed and dedicated something hope izonongorira ndizoti one day it will happen tinofanira kuita where there is hope there is life pane tarisiro pane upenyu ukasava netarisiro nechinhu chouri kuita eh, because it's, it's all about business in business sometimes you take marisk if you don't want to take a risk if you don't want to invest unoda ngogara une dhora rako rounaro how can it multiply saka unoshingirira nedetermination necommitment ne

muroyi we kusvika rini vachitambaya vanotambaya Eh, pamusoro MP. Ah, honorable. Eh. eh. Ah.
Pamusoro peiko dai vavhara tibidzokera iseri munogara kuna vamwe. Tiri kuuya ikoko. Hai, watanguri tagara kunge vatomenda pa briefing wonawo nditaure nuna. Briefing? Eh. Nani?
Vavhara zipi musada kundikorongwanya mazhuwa. Musada kunditsvaka ini mazhuwa. Ndokurongwanya. Ah, ah, ah, uyu mwana uyu ka. kuti apindi paava nhasi tese takamubvutira mine was a calling and uh, if you see even today uh, from that calling danwa esimba ramwari zvaanoita anokupa chipo kana akupa chipo agokusanganisa navanhu vokubata navo zvinhu zvose zvigoendeka eh, ini chero kuchechi vaizviona chita kuchechi e, chidzidzo chechipiri ndo chaunopuwa fata wozoita dama rakanaka chidzidzo chokutanga chinongoverengwa vhesi chidzidzo chechipiri you read the vhesi then you explain wotsanangura kuti zviuikwe e, zvaune wadi waparidza zviya e, talent yangu ndopa yakatanga kuonekwa ipapo even in church kuti i could ndaikwanisa kuparidza ndichikwanisa kutaura zvinofadza asi zvichitodzidzisa kwanisa kupa maexamples saka zvokuekita kwandiri inyaya yakuti vabereki by then hapana anga amboita zvedrama i remember e, taionawo vamukadota kana vaenda i was lucky ndakaatinda mashows a baba safiro madzikatira amukadota pamucheke new hall vaizadza hall and uh, art yavaiita yaiti inspire you would want you would dream izvi izvi ndo wacho zviri mandiri ndikazosvika palevel ya yababa some other time eh wai show yavo yaikubata because vaiti vakarova drama vapedza eh orova music eh na Katarina vapedza pai vana vakomana ve break dance it was a, a family show it was a package saka indaiwa kuti calling yangu iri kwati kana ndatanga kuzviita izvozvo ndaihwa zvimwe zvinhu zvokuti hazvisiri zvekungoitika automatically as it happen saka chipo chachona chaingoda kuti iwe uchione mubereki achi appreciate chine chiwe from child mbuya eh, eh, oi bhachi mbuya eh, bhachi yai oh, oi dress mbuya hmm. oi zvitsva izvi zvitsva mbuya zvitsva ndezvipi zvamunotaura izvezvinongoonekwa kuti zvabuda mubhero izvi mbero zvabuda mbero zve asi ndo zvatanga kubuda mbere zve mbero ichivhugwa ini totora ndichitoshara zvinhu zvakanaka ndichitoviya nazvo kwamuri ini ehe mm. eh, eh, love gift mbuya love gift ndinodanana nemi here ini handidanani nemi here ini eh, tidanani kasi murume wenyu joramu nani stop kuuya kwandiri ah. wawapapi farazipi wapa kutovata masikati kutovata usiku unongouya undikwanire undikwanire vhara zipi uri wokukama kwajora munotaura zvokundigara nhaka iwe eh? ndati uri warudzi gwekajora mero ndoti gara nhausahwira usahwira runokunda ukama ah. nemhaka yachimukira ina asingamukiri hama dzako hmm. eh ngati achiuya ukokoaiwa zvangu undifanire asingazivi muno muraini kuti iwe mukadzi wose wafigwa kana kuti mukadzi wose warambwa unoda kuti udanana naye ati mukadzi wako ndiani
uhu handine nchanisa kusabhukeri nechikavirane asi madiro ndokuita imi ari pamberi pezvimwe zvinhu asi ngene zvozvo munomuraini izvizvi muri mberi imi mbuya muri padimandi imi kole mm.
mundikwanire mazviwa if you calculate from 91 to 2012 oye issue sabhuku farasiki wani makore akawanda eh, i remember in 2000 ukaita land reform they were also beneficiary of that because you, you, from school from history you, you, you would know kuti chii chakaitika panyaya yeland furo yedu rakatogwa navapambi vekumi tikabviswa pakakora tikaiswa kurujekese saka pakauya mukana iwoyo takakasikawo zvinhu zvisisawo futi izvozvo nokuzvikoshesa nokuparticipate anobva takwanisawo kudii kuwana pokugara one vaitoda kutsvaga kuti tiwane pokugara two zvakatibetsera kuwana nzvimbo yekuti even for creative uh, purposes uh, its a conducive environment kwakasununguka even masets mamwe toshandisa ndeedu but takauya zvakaoma pasina chiripo kugara mudzimba dzamatanda but iko zvine zve as you can see you've got solar system we've got water we're doing projects here and is a conducive environment eh, working framework kuti tokwanisa kushanda takasununguka unlike kwatakatangira nezvataiva tiri ko mukagoti pasha kwakanaka ah, ko zvandabayiwa nomupangara abayiwa ehe oh, waita kubvowosera musiripasi rangu ah. ukoita kundiremadza zvokurevesa zvi haoda kutokuremadza eh. ah, ndo pakati sango zvi mudondo munononkwa zvose mbuya mm. unogona kurumwa namako unogona kurumwa nenyoka

haikona mwana makore mangani une 9 eh ko chimukoma chacho une 14 saka makore kuti vakakura vakagara imi muchita basa yemiro kufuza ngombe vazukuru vangu vanenge vari kuchikoro moda kuchotena kuti chikoro koza kai chikoro chei imi kubva zvangosiya chikoro zvizukuru zvenyu zvikatanga zvegoridhe nechikoro koza izvi e, musikanzwa yakabva yatotanga kunyanya muno kutamba makasi kumwa doro kuita zvavakadzi ndo rava basa rezvizukuru zvenyu i fell in love with the character ende tichigadzira chinhu chedu panguva iyoyo isu munhu wataida anga ari munhu mukuru aiva namakore atatamupa as a character so for that character to be convincing aitongoda that haircut because no one would then doubt he is actually the subbook is mature enough is old enough to, to, to exercise his duty sezvavaingoita subbook hapana anokahadzika ano, ano, ano kuti ndivo muridzi weraini ndivo vanotungamirira vanhu nomiyato wave iwoyo nyaya zizhinji dzatinotaura inyaya dzetinodzidzisa zvakanyanya nyaya dzeclimate change nyaya dzemaearly child marriage nyaya dzegender based violence tinodzidzisa zvakawanda nyaya dzetolerance chaiyo tinodzidzisa zvakawanda tinobata maareas akati wandei mumitambo yedu asi vanhu vachidzidza zvavo vachinakidza tichishandisa yuma as a mode of transport transmit mamessage edu kuvanhu kuruzhinji muno maissues egender based violence ndingati akatodzira vava nani bcause nyaya dzeawareness vanhu vava kuonavo nokudzidza nokuona kuti hatinoita sarira sure bcause kazhinji mukanyatsa kutarisa mumba mune mhirizhonga kana kuti muarea mune mhirizhonga development inodzakira zvakanyanya ende vanhu vanonyanya kuita mavictims kazhinji vana bcause time iyoyo vanodzidzei kana vabereki vachiita zvinhu zvakaita saizvo zviri iproblem iri matiri vabereki so batai sira futi nhaka kui kuvana vedu vari kukura vachiona zvinhu hakuna futi namatambudziko matambudziko ari kumacommunities akawanda but vanhu vari kudzidza kuti pakaita dambudziko kuburikidza nemutambi edu vanhu vanofanirwa kugara pasi voonesana dambudziko sezvariri ndokusolution yobva yabuda vanhu vadambudziko rikaiswa pakati njere idzi nenjere idzi dzikasongana pakudzigadzira dambudziko iro solution inotidi inotiwanikwa
zvinopindana papi zvokutaura izvozvo izvo unoziva here kuti inonzi intimate partner violence youri kuita izi this is gender based violence at highest level youri kuita mukadzi wako ivi ungadzokera palanji bonje wakabata panewe wotopa mutonwa mushonga saka kumurova muroverewo handisi sabhuku wemunhu wani handisi sabhuku wemhuri yangu ndiri sabhuku wevhileji yose ndinomirira vanhu vose wedha unopinda chechi iyo wedha unopinda chechi isingapindi ndiri chenga wose mananga hapana asina mhunzi zvose kana zvangoya zvavinga imi vanhu vecommunity ini ndongova mukuru wenyu chete ndiri mutumwa wasina mbonje andinopawa eh, pakanetsa mapere aita hafu kumuno murai hamuna kuridza mhere mi kuti vanhu vave kumba kwenyu ndi anosina kumanya akauya kumba kwenyu orit pane chakazombohiwa here pazvipuwo zvenyimi
we are working uh, uh, very very good uh, almost on a daily basis because maprograms mazhinji eh, ari developmental tinowanikwa tiri mukati mawo ah, because ini handina kukura ndakaiswa silver spoon muromo iwo mamomenzi omuri kutaura iwo handina one moment eh, it was like a journey yandaitaura yesure kwose uko yanga yakangoita saizvozvo nekutaura zvakangooma saka ndatongokurira mukuomegwa saizvozvo ichi inspired us not to rest asi kushanda kutongoziva kuti anza nesolution iri pakutongohadzira nokushanda sezvitiri kuita izvi zvibudisa maresults hapana chamboya isi kwatiri it has been hard and committed commitment yakasimba ever since bcause kubva pandakangodzingwa navabereki ndichiri mwana mudiki nzibva pano pamba uri kudidiri mba ndatanga kutongozviraramira ndichiita basa iri iri outside handina kuzombodzokerazve kuti nditi pane ari kundichengeta everything i was doing it for myself ungoziva kuti kandadai by then taibhadhara rento zva tinofanirwa date rikangoti 22 guru rototi guru verento vakuda mari yacho vaona mari yavo eh, saka haa i am happy kubva patakangoitawo breakthrough eh, eh, celebrity status nefame ikauya wava machuwa i'd like to believe kuti defame yakauya when i was a bit young uh, i could have lost it to be honest because by then unenge usingazviitwe here kuona ana time yekutamba anoona maproject kuita kugaja nekuti atomira izvi zvimapaedzo akatomira kubahwa nini diridza like wa playing eh asi tichitoshanda mai vadzoka izvi zvichimota chavo ichiri pape chavabva vanotengesa matomati vanera ngomabwa chi 23 bucket makuseni vatonotengesa vadi vadzoka ah, everyone is busy eh, iyo ishoma yatiri kuona life iri kuendera mberi isi kudyawo chikafu chakanaka because tiri kuzvirimira kwada mavegetables we get fresh, fresh vegetables kwada maonion matomatoes youare getting that kwada macarots youare getting that mai vakada kubata huku vakada garukuni uyo vakada kuti hatuna madhumba akamonewa zvese zviri kuti kusvika mvura iri pano ndogeza mukati ndogezera mumba mangu bedroom zvakanakanaka mutabu zvakanaka ndogeza kadai inoziya fiwo votiti uni tinadzo zvese zviripo nguruve dziripo kwada kuti ndoda white meat yakanomira yakadai exam ri pano hove saka unotambura chii everything is there asi zvichibudikidza nekudi nekushanda eh, masola iwawawo ndo magetsi etinawo firi chinonga maiona tikutomwa madrinks awo anotonyoka zvese paa pasina chunhu zviri kubudikidza nekudi nekushanda ndakambotanga nedizil 20 liter diesel orit yokinda kuno ndawakunga hunga kuti kana kwadira dhiziri iroro ah. eh, toilet inodii kudira dhiziri pai muchimbuzi nditi ibetseredze pakuzara kwayanga yaita kwaye navamwe vachiti inodya svina but ha zvakaramba haina kushanda nobva ndadzoka futi nobva ndawa mamwezve mahungahunga efertilize nesulfuric acid afetilise ndakatesa iri compound idii ah. imomo muchida kurimei mutoilet
mbuya une wangohowa ini am inspired nemunhu anongoekita nyaya inonzwi kwapi inotangira paine kuinoenda any play any actor ano maafrican even maamerican maaction iwawo inspired nemunhu anoita zvinhu kuti kandazviona ndine chindoona kutotangira papi sii kupi yeizogumira kuti resolution yazomira I'm inspired even by ma, ma African movie ma ma ma ma, ma action iwawo avanhu vakawanda vakawanda I, I see a lot of films makolabho akanaka eh, anobetsera semaartist tozoona kumusic even arts isu matete artist vari into filming vanhu vanoda kuona vanhu vavo vachimbosongana vachi vachinakidza vanhu nokudzidzisa saka eh, look forward for, for that project ine vanhu vakawanda ina na dafu inana ah, isu vese yaiva vaisu eh, and a lot of other guys ya ndo langoti kumafanzi edu ari kunzheu eh, tarisirai zvakawanda vanhu vari kuchema kuti vedu ichitikaiwo firimu guru zvimanyanya zvimashoti shoti zvimaadverts ichini eh, shuwa tiri kukuhwa isi asi todawo kuti vana vedu vawane kurarama ipo paya paya bcause pete ichoita zviya zviya ndozvekuti pakamari kuti vana vakwanise kuenda zvikoro tichiri kuzvara tina vana vachiri kudii vachiri kuenda kuzvikoro chaiko chaiko ka mwana iyeye kuti agoenda asina kubhadharirwa fizi vanhu vachiziva kuti baba vako iweze public figure impression ine yakuradzika ipa mnje kuti vamwe kudai isuti vanhu vasingakoshesi dzidzo yese zvavana its business in business we pay tarisiro yedu ndeyekuti ngatisapotanei vanhu vari muindastiri eh, vanhu vari kupa maartist basa maartist dzidzai kuzvimiririra saka tomiita mbiri yonzi kwai vanokara mari kati utokara mari yaite isina kunyanzira vananga kuenda kubasa kuti abhadhagwe unokara mari kuti wavachii atitaura mamwe mashoko ayaya achisinga abhadhagwe kuti basa rake rikwanisa kufamba zvakanaka ah, in the next five years mari yedu ichitenga sezizvo inoda kuita here seri kwakoni eh, seri kwakoni because haisi ah, zvokutobudisa content ndozvotoda zvekutoshanda ndozvotoda eh, pane zvakawanda zviri kuitika zvinoda kuti zvitagwe pamusoro pezvazvo zvakanaka zviri kuitika chero zvakashata zvichiitika zvoda kuti tsvago pamusoro pezvazvo we advocate for behavior change among is our people zvakashata zvavari kuita zviregwe zvakanaka zvavari kuita zviite vasingazivi izvi vazvione zviri kuitwa navava zvakanaka zvavari kuita kuti vagopinza kunaka kwazvo vagozviitawo kupa hakuna kushata kana chikupa zvakanaka asi kana chikupa chakashata unogobudirira sei nokuti wakopa chakashata chori kuona kuti ichi hachina kuti adai abudirire saka in the next five years haisi kuti twenty thirty tisina kupinda here mu twenty chakadini apa middle income economy tine tava nezvinhu zvedu tine tava nezvinhu zvedu vane basa tipei vanofanirwa tibhadhara tibhadharei let's work together tinoda mapartnerships iwawo kuti tite isu chedu kuita information dissemination as long as its developmental as long as zvibenefita the general people the general population yedu yetinayo isu as zimbabwean tinowanikwa tiripo ngatifambisei mashoko ngatibetseranei kupura mhunga ngatitauri zvoudya mhunga ngatipurei mhunga tose kana tapura mhunga vanhu vedu vavachi kudisecure that's all what we, we anticipate and we, the vision that we have kuti tine tatosvika ikoko because we are working kana watoshanda unokohwa tarisiro yedu ndeyo kuti kukohwa kwetiri kuita ikoko ngakuchinje upenjero hwavanhu vemhuri ngakuchinje upenjero hwekomuniti yedu ngakuchinje chero upenyu chero hwavanhu vedu as a nation in terms of development upenyu hwavo huchinje huchiratidza because muzimbabwe mune vanhu vakadzidza mune vanhu vakaenda kuzvikoro mune vanhu vanoshanda ine discipline kana zvangotanga kuti zvibhadhare ikonomi yedu inosumuka umwe noumwe une hari yake achifara kuti aiwa zvinhu zviri kudi zviri kuita saka kuita kwezvangu ini ndokuita kwezvako ndokuita kwezvooyo ndokuita kwezvekomuniti yose giraundi rara ndikuvadzisa yapapa accident yakaitika yaipa pavhiri angotsoboka so munoona nhasi nyenumba dhazimomurato semukazi zvarakaita champitigori sabhuku ava ako vari muvhu eh ende makasara paduku duku masara mawasabhu kudisi muraini muno apera kuti mai maizogovegwana nemabagwe asi zvisinei ngatitende mwari wakazoshanda zvake